Aglamaýyn diýýän bolsaňyz, onda diňlemän maslahat bermoksa ýa hekaýamyz ene hakynda bolar, azjyk gynançrak geliň hekaýamyza geçeliň. Günlerde bir gün kakasy ölenden soň aýalyň maslahatyna eýeren bir ýigit ejesini garrylar öýüne tabşyrmaga karara gelýär. Oglan ejesini garrylar öýüne tabşyrandan soň iki aýdan, üç aýdan bir gezek zyýarata gidýän eken ejesiniň ýanyna. Bir gün garrylar öýünden jaň gelýär. Oglanlar jaň edýärler. Ejeň gaty agyr, hassa ýatyr. Ejeň gelip, görkütmegiňi sizden soraýas diýip, habar berýärler welin, oglan derrew ejesiniň ýanyna gidýär. Agyr ýassykda ýatan ejesiniň ýanyna baryp, oglan şeýle diýýär, Eje diýýär. Inim dikeneklige aýdýan welin, Eje diýýä, saňa diýýä, näme edip bilerin diýýä-de, saňa näme edip bilerin diýýä. Ogul, näme edip bilerin diýýä. Ejesem diýýä-de, oglum diýýä, sen şu wagt diýýä, otaga diýýä-de, şu ýatýan otagyma diýýä, bir-ä kondisioner al diýýä. Tomus bolanda gaty yssy bolýar diýýä. Biram diýýä, Hajynyk alýada sebäbi zatlar goýmana ýerim bolmany üçin aç bolan wagtlarym kän boldy diýýärdi. Oglanam muny ejesine ýüzlenip şeýle diýýärdi, Eje diýýär sen şu soňky demiňe gelýänçäň näme işlediň, aýtmadyň şu wagta çenli diýýär. Mundan öň aýdan bolsaň belki diýýär beýlede hassa bolmazdyň diýýär. Ejesem diýýär, Oglum diýýär men yssydanam diýýär, açlykdanam diýýär gündem gördüm, geçirdim diýýär. Ýöne diýýär, men seň aladaňy edýän diýýär-de, oglam düşünmän, meň aladamy näme üçin edýäň diýýär welin, gün geler diýýär, seň hem çagalaň diýýär, seni şu taýyp diýýär, garrylar öýüne tabşyranda diýýär-de, şonda sen şu ejirleri çekme diýip aýtýan diýýär. Bu eje diýilýän zat nähili zat, men-ä bilemok, geliň, ejelerimiziň gadyryny bileliň. Işiňe ökde bolmak wajypmy? Ýa-da. Häsiýet wajypmy? Geliň muny bir kiçijek hekaýaň üsti bilen öwreneliň. Günlerde bir gün bir patyşa wezire sorapdyr, Durmuşda. Häsiýet wajypmy? Ýa-da işiňe ökde bolmak wajyp diýipdir. Wezirem bu soraga hiç hili pikirlenmän, Elbetde. Häsiýet. Patyşam diýipdir. Patyşa-da, Sen muny subut et diýip, bütin oba. Ýaň beripdir, ýagny bildiriş beripdir. Iň ökde haýwan tälimçisine, ýagny baş öwredijisine bir halta altyn diýipdir. Wezirem bir-iki gündan soň iň ökde haýwan tälimçisini patyşaň huzuryna getiripdir. Patyşa-da, ýagny haýwan tälimçisine şeýle sorag beripdir, Sen näçe wagtda bir pişigi meň öňüme hödüri podnosda getirer ýaly öwredip bilersiň diýipdir. Haýwan tälimçisem muňa takmynan Bir alty aýyň içinde öweder diýipdir. Alty aý geçipdir, ýaňky haýwan tälimçisi pişigi eline podnosy berýär-de, patyşanyň huzuryna goýberýär. Weziriň deňinden geçip barýarka, patyşa wezire ýene täzeden sorapdyr, Durmuşda. Häsiýet wajypmy? Ýa-da işiňe ökde bolmak wajyp diýipdir. Wezir bu soraga jogap bermänkä, pişik deňinden geçip barýarka, jübüsinden bir syçan alypdyr-da, goýberipdir. Ýaňky pişik podnos eline alşy ýaly taşlapdyr-da, ýaňky syçanyň elinden kowalak gidiberipdir. Wezir ondan bu soraga täzeden jogap beripdir, Elbetde, patyşam! Häsiýet, häsiýet wajypdyr. Diýipdir. Haýwan tälimçiň alty aýlyk yhlasa bärde boşa gitdi. Garaz, adamda. Gowy häsiýet bolmasa. Durmuşda işiňe ökde bolanlygyň hiç hili peýdasy. Ýokdur. Salam owadan! Gowmy ýagdaýlaň? Tanyşyp bolmazmy? Bulamy ne size? Ony näme?
Bu size köz döner. Oglanjyk, men seň geýiň däl. Men şeýle ýeňil görünýänmi? Wiý onda bir müç garaşyň. Şeýle nähili?

Onjy B klas. Howwalaý Kerimjan. He, ofisiant bolup işläp ýörsüňo. E, özüňem bäşlikçidiň dämi? Howwa, hasap hesibi gowalyp çykamsoň bärde ofisiant bolup işläp ýörün. Men bäşlikçi hem däl ýöne, şonda-da ofisiant bolup işlemändim. Aý, maňa bolýa şu halalça gazanjym. Bu aýfonyň poddelkasyny nireden tapdyň?
Ýok, poddelka-da, original. Hä, original. Nesip etsin. Boldy, bir kapuçino alyp ber-ä. Başga gerek zadyň bam? Ýok, diňe şo kapuçinony al-a. Sen baý ýaly görünjek bolamok-la, asyl özüm. Düşündiň-ä, bar. Boldy, bir mende.
Kerimjan, sen arkaýyn otur, men sroçno öýe gitmeli boldum-da, men ýöräýin. Dur bir minut-ow, menem çykjak. Ýok, oturyber-how arkaýyn. Dur diýýän-ow.
Ýör.
Gel. Aýslam.

Salowmaleýkim amca, näme hyzmat? Waleýkim salam. Bir jaý aýslat ýalaýsana aý paka. Bol. E, maşynyňa ma satypsyň, bra? Owo, o da satypma maşynam.
E, satyp näme aldyň ondan? Aý, Corollajyk aldym, no.
E, nesip etsin o, bra. Sag bol, sag bol, saňa-da Hudaý ýetirsin, brat.

Gowy ýaradyň naharlary. Şeýdidir ha. Gowy eken.
Indi saňa bar ya nesip boldy. Mundan hem gowy naharlar tutaýyp gelele. Indiki de hasam gowy naharlar alyp berjek saňa da. Sag ol.
Ha.
Şo da alaýynmy? Ha, ol. Şo da. Döne bar. 4 ýyl mundan öň onuň soranda sen maňa näme diýen bolduň? Men sen ýala nogamy bererin, sen kim-ow diýip. Men ýüregim agyrdy. Menden zowap döretdiň sen. Men beýtsem, äsgerim edip gelmek. Ýok, bolýa. Özüm tölärin, çody. Bahana tapyp gaçyp gitjek bolma. Geç otur, özüm tölärin.
Ýöne men erkek oglan. Men geçeni ýatlamaýan, unutdym hemmesini. Öýüňe-de geldik. Hawa.
Wiý, düýn agşam seni öýdäkilere aýtdym. Şeýlemi gowudygyny? Soradylar, näme iş edýär diýdiler, näme kär edýär diýdiler. Perwoçik diýdiňmi terjimeçi? Soň näme diýilişi ýadymdan çykda, men aýtdym, oň gepini muňa aýdýaň, muň gepini muňa aýdýaň, gepçi diýdim-de. Oňňur aýtdyň. Çynym aýdýan men, ýadyma düşmän soň aýtdym, how.
Ow Şeker jan, Marmeladym, wal ataň ýanyna sowgat palto goýup gaýtdym. Janym ýygna ony, başga biri alaýmasyn. Kerwanda gitdikden Saňa berdik getiren sowgat Söýýän seni janym. Salam ogul Şekerjan Marmeladym şu gün sen doglan günüň belleýäň Hawa gutly bolsun Ýaşyň uzak bolsun balam görjeň diňe gowluk bolsun Sag bol janym.
Öw brat, näme bolýar saňa? Kelläm agyrýa, nastroýeniýam ýok, irdenden bäri hiç zat iýemok, wifi işlänok, internedem ýok, garnym ajykýa, durup bilemok. Menem seni düşünýän brat.

Ýigrimi üçünji fewral, Onyýaz sowgatly. Eý, Dilşat, gymmat-a bu, bu näme sowgat?